וואס מער מען האט געהאקט און געשלאגן, כ'האב געהאלטן מלמדים וואס היינט זעט מען שוין נישט אזא, אין א מיוזיעם וואלט מען עס געגלייבט. דער יונגסטער מלמד ביי אונז, כ'האב געלערנט אין עץ חיים ארץ ישראל, דאן האבן מיר נאכנישט געווען קיין חסידישע תלמוד תורה'ס, דער יונגסטער מלמד איז געווען זיבעציג יאר אלט, כ'האב געהאט א מלמד וואס איז אלט געווען זעקס און נײַנציק יאר. רבי אליהו באס, אן אלטער מלמד וואס האט שוין נעבעך אפילו נישט געקענט שלאגן די קינדער, ער האט געהאט נאר גרויסע נעגל, גאר גרויסע נעגל, ער האט געגעבן פון הינטן א ציפ אז רחמנא ליצלן. איך זאג אייך וואס איז געווען, א אלטער נעבעך האט שוין נישט געהאט, ער איז אלט זעקס און נײַנציק יאר, נו, איך בין געווען א ווילד יונגל, מיר האט ער נישט געציפט, ער איז געקומען אהער.

וואס איך גיי ארויס פון דעם באבל, אמאל כדאי צו רעדן, איך וועל זאגן א דרוש אין רמב ם, איך וועל זאגן א דרוש אין קבלה, איך וועל טון דאס, איז אוועק גיין אין שוין האלב אן מיט גיין, איך זאג אייך וואס וואס וואס וואס איז נעבעך וואס ס'גייט היינט פאר, היינט געזען א בחור'ל, אין א פדיון הבן, א בחור, דער בחור איז ארויס לתרבות רעה, ווען ס'איז געווען זיין בר מצוה, זיץ אויבן אן לעבן דעם בארעדער. טאטי! טאטי! געב מיר א מעסער! טאטי! געב מיר א מעסער! דער טאטע קומט מיר צו לויפן. וואס טו איך? וואס טו איך? וואס גייט דא פאר? זאגט ער, זיין מלמד איז אריין געקומען. טאטע! איך שטעך אים יעצט! איך בין נישט אינטערעסירט אין תפילין, איך שטעך אים יעצט! איך שטעך אים! דער מלמד האט אים נעבעך אזוי דערנידערט און אזוי משפיל געווען און אזוי דאס, און און און טאטע! איך נעם א מעסער! איך האב געמוזט דעם יונגל בארואיגן. בארואיג זיך, דו ווערסט שוין פטור פון אים, שוין, ער גייט שוין לייגן תפילין, און שוין, לאז אפ, לאז אפ, ניין, ער מוז, איך האב געמוזט אנהאלטן ביי די בר מצוה, ער זאל נישט דעם דעם מלמד, און נעבעך דאס איז געווען, איך האב געפלעגט מיט אים רעדן אסאך, ניין, מיט אים אזוי משפיל געווען, מיט אים אזוי משפיל געווען אין חדר, ער קען דאס נישט מוחל זיין, ער איז א צעבראכן, דאס טו מיר אויס די תאוות האב. און אזוי גייען ארויס א תאוות זו הונדערטער און אויב נישט טויזענטער, ס'איז איין א מקום להאריך, איך זיך דאך נישט חלילה וחס משפיל זיין, מיר האלטן זיך יעצט ביי ערב ראש חודש אלול, מיר האבן היינט געזאגט יום כיפור קטן, איז דאך טאקע וועגן דעם אז א יונגערמאן וואס האט קיינמאל נישט געלערנט קיין משניות, ער האט קיינמאל נישט געלערנט קיין גמרא, האט פאר די גמרא,

אם ותשחק ליום האחרון, אם מסע התורה שוחק את עברי ליום האחרון, אז א מענטש געוואוינט זיך צו יעדן טאג, מען בעט נישט פון דיר אסאך, יעדן טאג אביסל חומש, פון פרשת השבוע און רייבט זיך העלט און קוקט אריין אין רש הקדוש, יעדן טאג איין פרק, צוויי פרקים, דריי פרקים, וויפיל די צייט דו האסט, גיי ארויס גנב'נען א דף גמרא, זאג איין דף, איין דף יעדן. פונקט צוויי דארף ווידער געקענסלט במשך הזמן, מדרש רבה, מדרש תנחומא, היינט איז אלס אזוי שיין געדריקט מיט פינטעלעך מען איז נישטא קיין קיין קיין קיין תירוץ, אין אין שולחן ערוך איז שוין היינט דא מיט פינטעלעך אויב די קענסט נישט קיין עברי, אלס אזוי שיין אביסעלע, חזל זאגען א טיפש קומט אריין אין בית מדרש און ער זעהט ס'איז דא אזויפיל צו לערנען זאגט ער ווען און איך מוז לערנען, איז דער חכם זאגט ווער זאגט עס מיר איך מוז עס ענדיגען אין איין טאג. היינט וועל איך לערנען אביסל, מארגן וועל איך לערנען אביסל, ביז ער ענדיגט, נאר אביסל, אביסל, דער רבי האט אמאל געזאגט ר' נתנאל, אביסל איז אויך גוט. יעצט, דאס איז געווען דעם רבינ'ס סדר דרך הלימוד. נו, אויף דעם קען מען זאגן אז דער רבי האט נישט אזוי געמיינט, אז דאס איז נישט דער פשט, אז אזוי דער פשט, טו מיר א טובה, ברוך השם, איך האב נישט געהאט קיינעם ווער זאל מיר זאגן אז דער פשט איז אזוי, דער פשט איז אזוי, איך האב געהאט משיחת רן, און ברוך השם יעדע שיחה וואס שטייט משיחת רן, א מיר נישטא קיין חכמות ביי אונז איז ווייסט א אונגארישער די פוילישע מאכן לצנות פון די אונגארישע אבער א אונגארישער איז גראד א פוילישער מען פרעגט אים ווי די לינקע אויער דא דא די לינקע אויער קענסט דיך זאגן דא ניין אזוי זאג מיר ווי די לינקע אויער אזוי איז די לינקע אויער כ'מיין נישט חלילה וחס פאר א אויבער חכם א אונגארישער איז גראד. פארפאר איז א רב זכותו געלייגט אריין אזוי אריינגעלייגט דעם ענין פון צדקה אזוי אריינגעלייגט דעם ענין פון חסד אז מען ווייסט עס דאס איז א חלק פון לעבן אז מען דארף העלפן א צווייטן איד, גייט צו א פוילישן זאג מיר ביסט משוגע יאך זאל דיך געבן איך האב געארבעט א יאך זאל דיך געבן? ניין ניין ניין מוזט מיר עס מסביר זיין. נו מה ווייסט איר וואס די ווילסט פון מיר איך דארף האבן? יאך זאל דיר געבן זאג ביסט אראפ פון סינען? יאך האב געארבעט אז דו זאלסט האבן? נו שוין דאס איז איז א אונגערישער גראד ביי אונז האט מען געלערנט יעדע זאך גראד איך האב יעצט צרות צרירות אין ארץ ישראל מוז איך עס זאגן הלוואי ווען די רעבעס רוסענען וואלט דא געווען וויי איך וואלט געווען דער ערשטער וואלט אריין געגעבן ווייל ער האט דאך געווען אזוי אקעגן ביי א כ'האב זוכה געווען ברוך השם ביי די ספרדישע איז נישטא אזא זאך פון אפשערן זיך, איי שטייט אין זוהר הקדוש אזוי הארב אזוי הארב א פרוי גייט מיט די האר אזוי הארב, דאס איז די לשון פון זוהר אין פרשת נשא, תן ולעיס על אישה ס'איז א קללה זאל קומען אויף א פרוי וואס וואס מען זעהט איר האר ארויס אין די שטוב וואס איז דא עניות אין רחמנא לצלן. די קינדער זאלן נישט חושב זיין אין צרות צרורות וואס מען ליידט נאר ווען מען האט אייגענע האר, און ביי אונז פארשטייט מען נישט קיין קונצן, מען שערט אפ די האר און פוטער און ברוך השם געלויבט דעם אייבערשטן ס'איז א ברכה, און דא אלע טייערע אבימל גייען מיט די האר, די ספרדים איז דאך אפגערעדט אפגערעדט אז אז אפשערן די האר, איי מען זעט דאך ארויס די גאנצע האלבן קאפ האר איז דאך אינדרויסן, מען גייט מיט א טיכל רוקט זיך עס אראפ די האר, וואס דארף מען. א דרייוו ס'האט מיר געהאלפן ברוך השם, הונדערטער פרויען האב איך גע'פועל'ט, הונדערטער פרויען וואס זענען געווען אפגע'גאול'ט אז זיי וואוינען אין דעם עדה חרדית אדער רב מאנסדארפער און נאך דיינים האבן נישט געוואלט גלייבן, ס'איז פארדעם געוען אפגעשווארן, אפגעשווארן, זיי קענען נישט געקענט גלייבן, גייט דער דער דער דער שטראף דארט און האט אריינגעגעבן אויף מיר א קלאגע אז איך בין א קולט, ולראיה כ'האב געמאכט די פרויען אפשערן די האר. מען האט געקאלט, ניין? רחמנא לצלן. דאס איז א קלאגע אויף מיר אז עס איז א קולט, דו הערסט אט אט אט א קולט, איז להבדיל אלף הבדלות די אינדיאנער, נו, גייען מיט א, ווי הייסן זיי די, נו, נו, נו, זיי גייען מיט א צאפ, אפגעגאלדע האר, נו, ביסט דאך נישט קיין קולט. א קלאגע, און אויף דעם און אויף יענעם. איז היוצא מדבריני אז דער אייבערשטער העלפט. ווען א מענטש איז מקורב צו א צדיק און ער פאלגט דעם צדיק, העט ער נישט צולייגן, דאס איז די תורה הקדושה זאגט אונז ראה אנכי נותן לפניכם היום, דער אייבערשטער געבט פאר יעדן איינעם דעם טאג א מתנה, אבער זאלסט וויסן אין דעם טאג איז ברכה, דא אין דעם א ברכה און א קללה, דער טאג איז א טאג, דערויף קען זיצן צוויי מענטשן, דער האט דעם גן עדן שי עולמות, וזה עולם נח, און ער רחמנא לצלן האט דעם גיהנום. חמור סם, ער האט דעם גיהנום, געהערט דעם דעם גיהנום אויף די וועלט. דער מאלט אויס, כביכול דער אייבערשטער איז אזוי גוט צו מיר, דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן, ברוך השם כ'האב הענט, כ'האב פיס, כ'האב אויגן, און ברוך השם כ'האב נאך פרנסה אויכעט, און ברוך השם כ'בין נאך א איד,

איז ברוך השם ניין עהם אבער עס איז נישט אין שכל איך האב נישט קיין גוטע קינדער איך האב נישט קיין פרנסה אין איך האב דעי צרה אין יענע צרה אין דעי צרה נאר נאר צרות צרות דער אייבערשטער טוט מיט דיר נאר צרות ווי די גוטס וואס ער טוט מיט דיר זעהט מען ראה נח נושא פניכם הים דער אייבערשטער גיבט אונז האנט אבער אין דעם האנט איז דא א ברכה און דא א קללה אז א מענטש איז זוכה זעהט ער די ברכה אין דעם טאג א מענטש איז נישט זוכה זעהט ער א קללה אין דעם טאג דאס דארף מען ארבעטן אויף דעם.